Ekero omonto atindekirwe kegima, chimbori nchire ororo bare korenta, bare korenta embori endabu onye na omogo akoekwa, embori endabu egoree, bagora emingichia embariri, bagora na etuani embariri. Riria omogaka atindekwa omorogoba oyio. Baria bakorokwa abamwabo, abachokoro, abamwabo, naibo bakoria engoko yare korierwa aria embe ere igoro, yare kosunyorwa. Igo yare koo gocha bauta omorero ensemo iga, banyesamba na amarionyo aria bakayakora ki? Yayera. Yariegwa yarierwa embe ere aria yakora ki? yaereroo. Bono baadaye omorwoobo oyio oyio oyio oyio bamanya konyenya eng'ondi eyio bono ere emingichi, abaria bakorokwa abamwabo abwo naende nse bakoyeriera mwa mwanyagokwo oyo bono omogaka, omorero outire eero, embori eyio yariegwa na abamwabo baka eng'ondi eyio yariegwa na abamwabo bakayaera. Onye tekoera, Tokomokoma egeswa ng'a mwanyesambire nonya nomorero bagekore ki? Ere. Bakeere. Ekiara ma- mbobase gokia enyore bado nekorete ki? Nero. Nkonyarekana yarenge ng'a eh, buna bono abana abake nabo barabe embeba oyo okure. Abakaire rwari ase embera banywire rongorio. Basiberigwe erongo oria ona ribare ebe oyokuure, ng'a nonye nintwe abanto abanene ekero kware konya konyora okonyakorota omonto rioka rioka okuure, gose na omonto bw'efamiri, gose na omogaka omino, gose na omwana oo, gose na omong'ina omino, gose mokao, abagusii bare goteba ng'a okoenda osibire, okoriere endagera embererigwe, egusuti nario chindoto echi chirakore ki? chiraere. Nonya mpaka bono iga omanyete binto mbire biare gokorekana rero abanto babwate gose eri nonya ekero eriso riare konyegera moono, bagusii bare goteba ng'a risune ekiagera igo ekero kwarisunyire kwasunire ori okorikanya ng'a igo birero mbire bigocha koba within. Yaani ebimanyereri mbire oo biare koba gochia ase amakweri. Moche morigererie ogusie voice naende nerituko rinde nte gokoretera amang'ana amayia korwa chinsemo chia nyangusu. Aiga asinde akorokwa ng'a Bokinami Gitahi. Abanto abange baria barwete korwa chinsemo echiga chia nyangusu mbamaete Bokinami ase gotoka abakinami bonsi pi mondigereretie chinsa echi mbuya more. Yaya mopaka bwa abanto aba abasigisi na abagusii, iga chisegi chiria chia obomani chinyinge nonya chiagakorekanire iga iga amatuko aria a kare. Tari aro ayio onde, egento ekenene nkeri ntere kore abakuani ase amaiga, amatuko amange tinabaretera omogano ase eng'encho ye chisababu ibere isato. Rero nairanire iga iga nkoretere amang'ana ayio omogusii, ekegusii na omogusii, ching'encho chiaito buna abagusii, that is why tokorokwa gusii boys. Emegiro y'abagusii especially engaki y'amakweri part one, igo momanye ng'a part two ngocha ere. Nao onde nomogaka omache oyio ogochia gotoigorera ebinto ebinge zaidi igoro y'amang'ana aya iga, naramoretire ase amatuko amange na rero toiranire naende ase eng'encho y'ogosemia omogusii ase eng'encho y'okomanya ekegusii giaito gose chinchera chiaito buna abagusii ntochi gochieba. Bande bagoteba ng'a ekegusii giaito rende nechingaki Bono rende tore abagusii ng'aki togokora? Mfano recently moaka Raila nabakagusira and togotea ng'a rest in peace Jakom. Ebinto mbiri biakorekana ase obo aaria kang'oka Jaramogi ase eng'encho y'omomura oye koegwa oboraai bw'ogotenena efamily y'omogaka Raila ase eng'encho y'okogenderera oboruoti boria bwabo bwa bwa bw'enka yabo. Traditions inchire chiakorekanete ororo abagusie ebinto ebi ngokorekana bire you know kando na ebio siku hizi abanto ba investiri abanto okonyora bagorete chinsemo ao chia Kenya, kwanyora ng'a omonto agokwa chifamiri chiang'usana na omonto aye nigo isiko. Ee, lakini mwa mokorora more chifamiri echi chinene chinene ekero omonto oba asirire, bakoiraneka as much as abwate emechie emenene kera ase ense, lakini bairana ka. Nki gegokorekana? Abagusii ng'aki twaa ng'aki ekegusii keroo ki kiabegete igoro y'amang'ana aya, that is why nde iga iga, tokwana omwaka omoache. Omwaka omoache karibu sana. Asante sana, naende karibu aiga nagosoboki na migete aye, nabo tose nyiri na abanyamata aba mansa ensa. Oo, ne chisegi chiria chiakabeire ensa ensa roho chiarenge ensa. Mhm. Ma- Matimo kare. Eh, chinkuba lakini bono ebinto bi nonya biguonchoreria lakini rende ekegusii nkeguonchoreria Yeah. ntagete goteba ng'a karibu sana na nonya seito omanyete abasacha mbari gotwara bwoye Mm. abanto bagotwara bwoye na abagumu ekerere abwate chinka ibere lakini abasacha babwate sobo nonya seito Ogiboira. Ogiboira. Ororera rwabo norora. Norora. Aye buna bwati ekagoteba totatiri korarigereria embegiro yomogusii ensemo eyemo buna ya amakweri. Naki yare koba naki egokorekana ebisaku birinde buna twatarire ngaki tokorora bigokora. Ebisaku mbire otogochererana Ekero togokora ekegusii giaito na barabwo buna bagokora egemira kiabo, kwayamba konyora ng'a nkwamba tore kobwekana. Bono amakweri noe arenge naende noe are. Lakini bono buna omogusii twanyorire challenges chi'amakweri ya bono naria ya kare. Kare ekero omonto are gokwa. Iroka tochakire bono buna bono omwana otaraiki amatuko emetinyi ya ekianda, oborito bosa korwa eragati abwo, iga akabekirwe nyomba ase ang'ene ase o- omorero gose ase abanto bare gouta, ere omoyio noo omwana oyio ekero ataraiki emetinyi, noo are gotindekwa, naende are gotindekwa. Ang'e nase abanto baare gotaiga amang'ana ayio akora ki? Aera, yaani ng'a konya taraba monto ogosokire ase abanto. Naki kiare kogera bono bamobeka nyomba ng'a kwegerera egesaku eke no chinderi echi ng'a bagocha konya gotoka korwa magega babe abanto bagosaboka, nao are kobekwa. Erita ndire by the way are korokwa neri nari ebirasi na. Bare goteba ng'a omorwanda okonya omatuko atara ataraika. Aria ekero amatuko ataraika omonto akoiborwa, ekero bono asirire, nonye are koiborwa kegima agakwa, konya atarasoka bosio bwa abanto, nyomba are kobekwa, are gotindekwa ang'e na riko iga ensemo, nabo bare korema akangoro iga, babeka. Lakini rende ebinto binde bire oo biare gokorekana gocha gocha gocha. Still, nabo kware konyora ng'a omogusi oyio nabwate chingencho chiaye chi'oko chi'okoorokia obororo bwaye buna amakweri amourirwe oyomwabo atanchete. Togocha, twanyora ng'a kare, korende nonya yachiaa, igo yacha, lakini omogusi kare ekero omonto agakure, inse ye chinsa isano emo gochia maega. Iga are gotindegwa egenene. Abanto bamanya komanyigwa bono ng'a nyarebe nakorete ki? Nakuete. Bamanya gochaka bono gocha bono kwomboresa. Lakini ngekereti bono tware goteba, ekero omogusie kare omonto are gokwa, kare omonto omonene, more especially buna omogaka, ebinto mbire obwo biare gokorekana. Nigo bare gotureka ebinto, ebi bare goteba ng'a ogokobania. Ritimo riaye onye riarengeo riare gotororikigwa riarora inse, ekerogo kiaye are goikaransa kiarora inse, kera egento. Nonya na esani yaye omanyete abagakari ba kare buna amasikani arenge, nigo bare ko ebinto biabo bare gotumeka ebiare kobera ensemo sana. Bono ekero ebinto ebi biaturekirwe nonya eng'ombe asagareti, igo chiare korwa ase agasagareti chiachaka. Ekero chigochaka igo ande ake abanto bande bamanyereire ng'a omogaka ng'ai asagaretie chiombe naende nire ng'a chiarenge isiko. Nenchera ende omogusia are goteba chicha korera omonyene. Bono omonto omonyakobekwa inse, emochari chiarengo. Riria buna kware gokwa nse, chinsa echi, nse ye chinsa isane mo kware gotindekwa kengima. Buna natiga goteba. Bono ekero tokonya gocha gocha ekero bachagete kobeka nyomba ng'a omonto okanya abamwabo, nabo bare komorenda, bareta amakara, bareta chibakora, babeka korwa nse, bamwareria igoro namaraba amakendu, iga nere efridge yarenge yomogu yomogusii. Yeah. Bakamanya kogenderera bono ekero omonto atindegerwe. Omogaka iga agotindekwa okoboko okorio. Ekero atindekirwe okoba gokorio, rituko rikobwati igo riare koba erieguru. Lakini omong'ina oye iga aregokobanie, oonchore chianga, ekero aonchoreire chianga, tarigokwanigwa na koboko nabaanto. Ekiagera maiga tarengeo oyo nomonto okorete ki? Okwereire. Bono nare nobororo tare gokwanigwa na kogoba. Naende iga are ko, buna buna omosacha akwete iga nyore etukia ominete ebikundo biria bia kare, iga are gosansorwa yachanigwa bono ng'a nabwate obororo ase engencho oyo mwabo akure. Bono rituko eri rieburu abagaka abwo bare kogenda, bagenda nechiombe getunu. bachia korisia. Riria bakorisia ebare ne chinsara, bare na amatimo, bagenda barisia bagoika chinsa isano na emo igoro, bono esirimbi yabuga, erio okoigwa esirimbi ya ebirero. Chiombe chiria chiachietire amani bono korisia chionsi pi bono chiatemwa gocha ebi- ebi- ebika. yaani bato bagochinacha ebika ebika nchiare gochira chionsi piri moiga, bagochinacha iga kogenda kogenda kogenda. Bono ekero baikire aa ase ekebure gose ase embira, egeka keria ebare gotangerana chiombe chiria chiatacha oboina boria, naende ekero chiare gotacha tari kong'ai chiare gotacha bosa igo, Igo bare kworokia ogokaka ng'a omonto ataete kobeta nonya na eng'ombe ritimo. Okware konyora ng'a yaani bagochibetereria ng'a at least kera eyemita chimbere eria gose oboina boria bwa ase oria atindekire. Naende echi chiare koora chiombe echi chia kare chiare gokora ebinto ororo bono bachitangerana bachitangerana chiatacha chionsi pi at least oboina boria. Ekero chiata chiria chiakorire, bono bache batiga bono chiambe chiane ensemo, abagaka baria bamanya gocha bonsi pi, na amatima aria. Ekero bagocha, bamanya korera embere eria igoro ya omogaka bono, omanyete okorera kwa abasacha bare kobwata omonwe babuga ng'a ooh, ba- ba- ba- ba- barwa ba- ekero bagochia gokora. Bono bakora bakorera chiombe kera omonto agende ne chiombe chie Chiombe chiombe chiaye so eh, ekero yare konyarekana ayio igo ne rituko riria kobwate rituko rinde riria ori yare gocha bagingerwa omonto are kogengerwa. Tataraika agwo. Buna kweresire agwo ebinto ebi bionsi pi amang'ana narente igoro ago koboria abe abere atato iga agwo. Ekero narigereire emefano eye yonsi pi, egento nkere giachire ase ebirengererio biane ime. One, risuo rinde goko ase omonto origeretie naro omogeni igaa, otamaeti ebigusia ebi naende ore very much interested komanya, ngwatumeka rieta eburu, nataete komanya eburu ninki, eri ne egetang'ani egia kabere. Ogokobania oko igo omong'ina bw'omogaka oyo, mfano na omogaka osirire. Eh. Ogokobania oko igo omong'ina oyo agokobania, rieta eri igo ogokobania, Eh. eh, okorusia oko chianga, na okoingerwa onye- onye ominete gosansorwa. Osansorwa. Eh, Nki kegosymbolize ekero akora eruga? Egento kende ntekomentera agwo ogochi koexplain amang'ana ayio yonsi pi. Etwarenge gokora buna Abaisilamu bagokora kare, togacha togachenchia togachaka kobeka emebere nyomba bono ase eng'encho y'okorosia e- emochere nyomba. Risoa riria omoyo erio, ekero Abakatoliki barabwo ase edini, amang'ana aya iga yogoika ekero nonye na omogaka akure kwara ng'a abagaka bago nabo bago deal nere, omong'ina gagokwa, abang'ina nabo bago deal nere, okarora buna barabwo mbabwate egento gete giachererete amang'ana y'omogusii. Ntagete goteba ng'a ogokobania, koonchora chianga, na ebinto biria biabo ekero ebinto biria omogaka are gotumeka ekero bigoturekwa, iga iga ekoreta ebicha ng'a oyore kobitumeka okure, na oyomwabo oyo orure omogaka okure. That is why ekero are kobikobania ekero ekero omogaka aa agochia gotinde tare gotindekwa egesuri geteneine, egesuri ekio are kobunwa, na oyore kobuna egesuri. nomochokoro, gose momura omwabo. Bono ogokobani koria kware koreta amayanda na koorokia na kobeka ekemanyereri ng'a oyomwabo konya bamenyete komokorire ki? Ochiire. Ochiire. egento kende keri ng'a ebinto ebi biacha konya gocha bono ekero abanto bakonya gwansia ndatebe amakweri, ekiagera omogusi iga are koba very serious na amakweri. That is why kware konyora ng'a amatuko bare gokora na amate amake baenigwe. Egento eke ekiachare gochenchia twanya korwa ng'a twaretire emochari bono twabekire nyomba buna natiga goteba, togacha tokarwa nyomba tokaenda chimochari bono chia ebiasa chia ebiasara. Bono ya prolong yatamba eyiya amatuko nonya omonto agakora ki? akoenigwe ayio atarenge oo ase ekegusii. Eburu na kogingerwa etukia nenchera eyemo rituko riria ekero ekero bono eburu eburu bono rienyene eri rituko ria okogengerwa neri yao na eburu neri yao. Inki eke gekorwa eburu? Eburu nerituko riria omonto atindekerwa ararire rimo rituko eri rikobwatia bono eba akomotimokera nonye mogondo Abanto mbare gochia, nigo bare gosika ng'a riraba ndiakorete ki? Ndianyogete. Riairete oyominto. Bono riairete oyominto. Bono koriorokia ng'a abanto mbasarerete, ndiare gokunwa. Naende amatuko aria akare ekero riare gokunwa, embura igo yare gocha yasaria endagera. Yande ekemanyereri giacha ng'a ki? Mwakorete amagoso gete, ekero nyare batinde egetu, Mwachete omogondo omogaka obaanto mbare bachete gokuna riraba. Bono rituko ndire oro riokogengerwa, abanto b'efamiri bare gocha bagengerwa, naende eki naki kiare kobeka ekemanyererio, nogenda nonye na echiiro, nogenda ande onsi, ekero ogengeire abanto bakomanya ng'a abanto aba mbanyorete amaakwa y'amakweri. Bono abanto aba bagaachire bonsi pi bagengerwa, aria oboina igoro ase boria ab'egetwe. Etukia eria noe konacherokire omonto ogenkererwa ororo, which means ng'a bono oyomwabo nakwete barusigwe, oyomo orusigwe ase egati yabo. Ntobwati mogoka. Bono mogoka toiya, naende togochaka gosaba oka oboyia. Bono okogenkera koria etukia naende nkwabwate chingencho chiaye ng'a na ekemanyereri mware kobekwa ng'a amaene 'abanto aba mbakweretwe. Egento kende. Omong'ina akare gosansorwa etwooki ekiagera rikare nebikundo bare kominwa ase engencho y'okworokia ng'a oyokwerere ning'o, naende tabwati raha bono, ekiagera finally etwooki eria ngocha kogengerwa ngocha kogengerwa ere. Naki kiare kogera yasa buna riria omosacha akure iga, yasansorokia kegima iga, gochanwa aa okira, lakini rituko bono riogocha kogengerwa onde kare oonye nario etwooki eyio egokora ki? ekoginga. Bono nonya omonto omogeni ogochia ase enka eye nabo ago identify ng'a natamomanya. Natamomanya. Bakomanya oyo okwerere. Nabo amanyete oyo okwerere nori. Okay. Onye nogokobani ekekora gokaretire egoti y'omogaka obeka. Ekero abegete naki bono ekegori eke kia bono egento giachaka gontantania. abana babo nabasae abanyomaine bagotumeka chiyanga, abang'ina na abagakanyene. Kwanyora omogaka okobeka ejacket, kwanyora omokaye nere okobeka ejacket. Ekegusii koria ekeria mbobe ekiagera igo igo inge buna kwamokogwaneria. Riria kare abagaka barakoborie ng'aki ekero mogosanka eyanga igo ng'aki bono emineti. Igo okomoima, ekegusii igo okomoima ng'a akobua ng'o ekiagera bono gwakobaniri okorete ki? Ore moyo. Igo abang'ina aba bono bagosanga chiang'ara abagaka babo na abang'ina babo egento keria ase omogusii nkeri gento gekoreta bicha engiya. Ande timanyeti ng'a ande naro nonya na Ebibiria egoteba ng'a ntosange chianga, ekiagera Ebibiria yoka ekanete ng'a Eyanga y'omong'ina ne y'omong'ina, na ey'omogaka ne y'omogaka, iga egocha ime riria kare ase engencho y'obokuani. Na riria yare gocha ime, omogaka nao nere ekero omong'ina are gokwa, the same thing. Na omogaka nere iga are gokobania, obeka nonye ne eswenta y'omong'ina, which means ng'a omogaka nere okorire ki? Okwereirwe. Aa bono mara ekero omonto atindekirwe kegima. Ee chimbori nchire ororo bare korenta, bare korenta embori endabu onye na omouga akoekwa embori endabu egoree, bagora emingi chi'embariri, bagora na etuani y'embariri. Riria omoga agatindekwa omorogoba oyio, baria bakorokwa abamwabo, abachokoro, abamwabo, naibo bakoria engoko yare koria erwari embe eira igoro. yare kosunyorwa. Igo yare gocha bauta omorero ensemo iga, banyesamba na amarionya aria bakayakora ki? Yaera. Yaria egwa yaria erwa embe ere aria yakora ki? Yaerera oo. Bono baadaye omorogoba oyio oyio oyio oyio bamanya konyenya eng'ondi eyio bono ere emingichi, abaria bakorokwa abamwabo, abwo naende ase bakoyeriera mwa mwanyagokwa oyo bono omogaka.

Bono riria bogochia gokia bwakire, bono egora eye ri'embori nari ekonyenywa bono yokorabia nyomba, yaani erwe ribaga, abanto bono bono bakwanani, embori eyio nari ekonyenywa mambia, bono abanto ba efamiri engima bacha bayeria. Bono nonye nekero okogikerwa koria kwaye koba. Ngoikera yarenge ekero bakobwata amaguta, nkogenda twarenge ase farasi twagenda kogororokia chingobo, kogororokia ebinto biria biaye biaturegetwe onye negetanda kiarenge, onye neritimo riarenge, kende gionsi keria giaturegetwe. Bono ngocha baada ya siku saba bagocha bagororokia chingobo. Chingobo echio chiakengeirwe amarwa, abanto rituko riria chingobo chigochia kogororokigwa nabo bare korara enyomba eyio, chigoika chinsa ikomi, abang'ina bakoura na koura na korera, na abagaaka nabarabwo bagotwora, barera, ekeinyori ng'a rero ne chinkoba chiare gokora ki? Chiare koba ne rituko ri'omoiso ri'ogoakera oyominto okwa okwaeri ase korwa agatindegetu. Barwo abwo babeka amarwa ayio, abagaaka banywa, chinko ebinto biria biakorokigwa, egesuri keria kiabunetu, omochokoro oria orangerigwa. kiagororokigwa, kiachomwa, bono ng'a naende obogima bwakorire ki? Bwachakire oboyia. Igo eh, ebinto binde ekero twarigereretie buna bono bogere maata, nkwaroche amatimore arenge oo, enguba yarenge oo, the same as omogusii, enguba na eritimo omogusii nere nabo are gokora igo. Ekiagera amatuko bono ekero aerire, omomura omonene bwenka nere ore koegwa jukumu. yokoira ribaga ria ise, ng'a nonye ng'ina ore moyo, nere ore koira ribaga ria ise, go- go fix bono efamiri. Kobeka efamiri amo, naende nere omokwaneri bwe bwenka. Momura omonene nere ore koegwa ebinto ebio, nonye na ebinto biria bia ise mbire ororo bikare koegwa buna egobia. Nabo are koegwa nonya neritima erio, ekiagera oyio ne nabo yarenge koba buna omogusii are koraga. Talking about bogere nkwaroche nonya omwana oria o Raila buna abete installed koba bono nere omokwaneri bwe family nere nonye buna gwakwanire ng'a nonye ng'ina kare moyo nere okoira emantle eria ekworokia ng'a bono ninche natigeirwe ribaga riokoraa efamiri eye. Nonya na obosubuni boria naetwe, bokorokia ng'a bono naye okoira ribaga erio iga. Nabo bakorete na abagaka, na ekemira kigasoa iga aria. Igo badonye barobwo bagendererete intwe bono ng'ai tore iga abwo. Anyway, mh. Ebinto binde mbiremaete ekero tokorigereria buna omogusi, inche tindarora ase togo togo togochecheri gose na emeremo ya Nyasae, ekiagera ebinto bionsi biria togokora ntori goita, ntori gokora ki mamincha, na ebinto togoekerania na echinchera chiaito tomenyerete. Rakini omogusii omonyene agoteba ng'a ki, ng'a bono ebi biaetwe na chingaki, ng'ai nki nki twakora ekebe keragere biaetwe na chingaki ekero tari monto twaita, tari kende eke, tari ng'ombe ya monto twaita, gose tari gotwara nonye na eritimo riria na enguba, ekiagera kera egento nkebwate esign yaye gose ekemanyereri kiaye. Nonye na ekero inche nkorarigereria ng'a nonye na ebuku nekwanete igoro ya enyimbo, Musa naetwe enyimbo. Enyimbo eyio nero yabwate amachiko. Inki intwe togotigera ebinto binde biria bitorengete biga ere bigotobogoreria amachiko buna omogusii Nyasae nonya gotumeka twagenda ensemo? Nyasae ngotumeka arenge nonya ne chisign. Gotumeka arenge nonya ne chisign. Bono ebinto binde naki ngotebera ng'a buna omogusii. At least mbire buna na inche bono abanto nkora nkorabekere amamocho make mbaria ba abare abanene ase omoka bagusii, baria babwate ebirogo ebinene ebinene, babwate am- ama- amadaraka, nabo batatagete kwegerera ekegusii kiabo. Okay. Naende omogusii na oroche nonye na amang'ana ya ogotindekwa, omogusii iga abwate enchera, nabo okonyora omo omosacha abwate abakungu batano, lakini. Enyomba enene y'omokungu ore moyo na omogaka are gotindekwa. Onye obwate abang'ina baye bat- nonye mbatano, enyomba enene ekero omokungu are ororo nagotindekwa. Ekiagera omogusia agoteba ng'a oyo mobuche igu, nere omochagetie obogima. Oyo o kabere, oyo bono iga agoteba ng'a onye Nyamesanchu, Yaani bono noyo ogochete ekero oyo arure ribaga so nyuma barenge bakamokorogoto nkoba yarenge oo namba isano emo yaani oria ogokora pi lakini omogaka iga are koyenda bwa enyomba enene ekero omokungu bwa enyomba enene akure riorio naende nario omogaka araenigwe. enyomba ekobwatia. Lakini naende nabo yare konyarekana omogaka arie eira ng'a nonye omokungu oyo one omonene okure, bado ekero are nabo are goteba ng'a igo nkoirwa ororo bado na inche ntinde kwa ensemo ase omokungu one akorete ki? Are. Nonya na ekero ataiyo. Nonya na ekero ataiyo kobwatekana na eira ya omogaka buna ateba, nigo are koyeetania. Bono. Ebiina ebinge biabeire buna bono gose okonyora abanto bakorutana ng'aki ng'a inche ntagete eh onye omogaka one ache koenigwa ase gete. Naende, omogusii nanarete koirana ase aiboreire ase anachire ororera. Unless, buna bono abagaka omogaka nare seito aye nkorora, otebete ng'a. Abana baria bane bonsi pi nanyorete, mbari gochia gotindekwa isiko unless abana babo boka, yaani igo abachoko abachokoro. Igo omogusii abwo ase okorigereria echikabira chinde chire totagete kweegia chitari okogania kwa omogusii. Okogania kwa omogusii okore omonto atindekwe ase enka yaye ere. That is why okonyora ng'a nogora amaremo buna oragore. Bono ntagete gokobora ng'a nogora nogore oboremo bw'esiko oti obobwango otigere momura bamino? Tekonyareka. Gose at least nabo okonyora kera omonto ateire e- Nyaga aga pisi gete. gesokoro, Kare. ngegora mogoteba ng'a nintagete oboremo bw'esokoro. Aiga noo chiira chionsi chikorete ki? Ng'a bionsi pi na ominyoki bwonsi pi inkaro togokora ki? Tokominyoka. Aya, nsa goteba egesampol kende, abamura bande seita aa. Bakaenda bakagora oboremo moino are Ngararo. Ekero bagora oboremo oo Ngararo, bagorire Misi. Lakini abamanyi aba bagacha bakabaonchokera bakabatebia ng'a bono oboremo obo nabo mogorete iga iga Misi, imoruchi kobera aa. Abamura aba bakamanya koimoka igoro na inse, bakaenda gotindeka ise ororo, ng'a yaani ng'a goetera ogokwa gwa ise, bamotindeke oo, oboremo boria bokore ki? Abanto aba mbache kobaseria. Lakini omanyete what is funny? Nki kiabete? Bagatindeka omogaaka oria ororo. Lakini omoiso bagakorera goserigwa korwao. Bono nabo bare kaa, omogaka orwa ogakare orosa, omogaka oroche nagoke negento bamokorerete. Aya abamanya baria bakamanya koreta chinko bakabeka embeera y'omogaka oria igoro, bagauta omorero omonge sana ng'a koba omosambe barusie barusie amaakwa aria bare gochia konyora. Igo ebinto binde ekero togokora buna omogusii, atleast yee nabo twagorire amaremo isiko, twakorire ebi bire bitato bi isiko. Onye monto tarateba ase agochia koenigwa, takobetereri ng'a inche ntagete nyare one, gose omogaka one, gose omong'ina one achie koenigwa ase gete. Lakini kobua amo ne mosike esese echi koba echia abagaka. Abang'ina bagoteba ng'a ki inche omogaka one tagochia gotinda ekuka, igo ntagete moire enkong'u inche komokora ki? Komotinde ekuka. Ase eng'encho eserekari nere ekobwatisia abang'ina, kwanyora ng'a bakorire mamincha ya okogania kwa omonyene oyio. Rakini ekero ogokora mamincha y'okogania kw'omogaka, omogaka oyio nabo oyo kwaragereirie egesaku kiao, kwaretire amaaku ase egesaku kiao, ekiagera omogusii naroberetie buya emegiro y'omogusii y'amakweri nanyebegete chinchera chire chingiya mpaka bono nekorete ki? Nero. Twarorire abande bagobekwa boigo, kwanyora amache abande batamanyeti igo nkwane amache mbakomanya ng'a amache niki. Enkoba egocha yaaka, Ono oboina boria bwa ya yayiora ekiara bakorire mamincha yokoga yokogania kwa omogaka. Yeah. So tware korigeria emegire eye yomo yomonto akure tiga ngotosike okogania kwa omonto okure. More especially buna abanto abanene bare konacha ekina ng'a asegete. Naende onye omonto taragotebie ng'a inche ngokwa tindekwa asegete takomobekera amang'ana mono. Takobekera omonto okure amang'ana monwe ng'a ng'a ng'a iga atebete naende takoreti ki? Onye twarenge nere nere ontebe. Nere ontebete. Yeah. That is why okonyora omogusii o kare ekero are koenda, ekero are koigwa ng'a ngochia korwa are ororo, ege mostly buna abagaka bare korangeria abana babo bonsi, babatebia okogania kwaye, obeke ewili yaye ase abanto baye ba abange, oteba inche ngokwa, Mokore one, two, three. Okorire, naende onde taiyo ore gokora ki? Ore goetania. Koigwa arenge ng'a nkoenda are. Nkogenda are. Omonto ekero abeire omonto omonene, nonya na omogaka oyo orwete oo nkoigwete ng'a nonya 2027 nabo morabe momonyore oo. Igo na omonto nkoigwa are, ekero omonto abeire omonto omonene, nkoigwa are ekero agochia korua. That is why okonyora abanto baria ba kare, bakarangeria chifamiri chiabo,

obateebie buna okogania kwaye kore. That is why okonyora ng'a bono iga eh yes twagorire amaremo isiko, abanto baito bachire nonya na America, lakini bono ebina ebinge bire chikoti na abagusii babwate ebina ebinge bia abanto bakwete bare mochari goetania emiaka ikomo, ase eng'encho ya okorwanerera ng'a ng'ai togochia komotindeka. Ng'ai agochia gotindekwa? Nomonto nabwate sobo, omonto tari otabwati sobo. Kera omonto nabwate ase aiboire korwa. Bosa korigereria abanto aba abande na abande inki? Mbabwate amaremo. Inki batanya kogenda bachie gotindekerwa ase amaremo ayio bagorete? Omonto akoiranigwa bakoirwa sobo. Naende oteba ng'a ntindekwe gose na efa, oboremo bwa tata. Mfano omuya ne ogosira kwa Raila Odinga oise ko imagine nonya bosa iga amaremo abwate ense ya Kenya mpaka nonya oranyore abwate nonya na isiko yensi lakini ase aye netigwe ng'ai? Esobo naende na buna atebete. Naende tari bwoye omanyete isiko ase abete aria ase efamiri ebekire ebegete ase bakoenigwa ase bagotindekwa so naki egotaka rero ng'a omogusii. Ntotakeire torigererie gento eke inche ekero nkorigereria buna omogusii togosaria machiko tai twabunire omanyete one ekero ororo amachiko aria ikomi arure ase tai tobunete neri ng'a tinkoiborwa bono iga tinkoiborwa America tinkoiborwa boma igo ng'iboire gusii chingencho chia omogusii nchire ichi mpaka igoro nchimanyekanete chinchera chiaye nonya enchera togosaba nemanyekanete kwaboria buna bono. Chikanisa ekanisa buna bono nkori twa twaiki twachire ase rong'asi mpaka twachire gosoa chikanisa ime, Yes. to- totagete koreta chisegi, gose twaretire chisegi tayari. Yes nkorora ore buna bono kwarwa ekanisa eyemo omofano catholic ng'a ekero omogaka akwete na omogaka oye abagaka bako bakomoserekea. Ekero omong'ina akwete, ensemo eyio mpaka chinyaroka bono gochi inse mpaka omwana enyaroka, na abang'ina bagokora emeroberi yaye. Na oboina bwoka batari gokora ki? Batari korema. Yeah. Nabagaaka tesemu, nokoa omonto esiko as'arenge. Aria bono no arenge as'egurubu eria yabagaaka, naende nabwo baaka omoyene goetera amasikani aye. Ekora bono nabo oranyore Catholic yachete korigereria karara ng'aka aria mokoburukania emeroberi y'abang'ina ne mwaburukania nabagaaka oo, bagaaka mbakomanya meroberi buya y'abang'ina buna abang'ina abanyene bakorete ki? Bamanyete. Na bagakora bang'ina mbagocha komanya emeroberi y'abagaaka boronge buna babamanyete. Igo So- ng'a history gete nere maega ye ye- y'egento keria. keria. So nonya na ekero okorigereria ekero ekero I- I- I think ekero Lasaro akwete nkwaroche basubati bamwabo bagotebia Yeso ng'aki, Mm. nonya ndiri kwarenge ago gose buna omorwoti anga takorete ki? Natakwete. Anga takwete. Bono ebinto binde mbire otobwenerete mono etokong'eti ng'a ebi biaetirwe ne chingaki ase eng'encho yokwebachera amang'ana gete, are gokonya omogusii, are gokonya arete chi amasikani bono goetera okwebachera ekio bono twamanya gosiria amasikani ya omogusii ekiagera nonye ne enchera ere aro moroche mwachire ere ng'a nonye na oyo okwereire bono riria akare kogenda ochi kominwa saruni kabisa, orosiwu kabisa. Bono bono twachete ase gete, omo- omo- omogeni agacha, omonasiasa gete agacha, eh, ekero akorwa eng'ora yaye, agoteba omonto okwete na omogaka, atamanyeti ng'a omonto okwete na omoge, na omong'ina. Ase eng'encho, bono abwate ebirengererio biaye bia gesiasa na binto binde, bono agoteba ng'aki, pole sana, gochia ase nyagosira omong'ina. Bono bono ng'a mwabeire igo, bono agokwana egento getatamaete. Naende egento keria kiare kogera, yaani kera omonto omanya ng'a oyokwereire ning'o. Naende amakwanire aya ake orochete ogosagusa mpaka twa- twa- twasagusana omonto okwereire, ekiagera o- amakwere iga are amaroro. Monto otabwatire aende yonsi, omogusie nkoka narenge aye biu. Nanya mbono igo twatambokire na otherwise nari oranyore naki amakweri acho ore ekiagera twakorire echeche. Eh. Kare by then naende amakweri tagatokire rahisi ase eng'encho gwakanyorire ng'a abanto bakorera ekenyoro eke gekorera ng'a oyo omonto ochiire ekorora ng'a siku hizi twa celebratiri amakweri naki agotoyombera kera engaki. Twayaire ribaga ase eng'encho buna bono iga ntori gokora. Eto omonto atogotindeka rero abanto bande getogende togotindeka kare banto ekero bagochi gotindeka omonto mbare gochia mogondo togochia mogondo omanye kogenda nonya ne ebirero aya mambia aya ekero omonto atindekirwe abanto mbare gochia mogondo bono twakorire echeche eyio yonsi nonya ne chiombe chiria nchiabwate eminingi chiare gotacha ase aria oboina boria bwakong'a. Reero buna togotenenera are oboina boria bwasombererigwe bwaba, amatuko abere atato embura egochia gotwa, bwasuka bwagenda inse. Ekero bwachiire inse, mwamanya goteba ng'a abanto ebachete bakaira. Ingotacha more reero, abanto nkorera bare reero, ebinto ebi nkosarigwa biarenge, nonye ne emesi buna eye, ebinto gochia ebituma ngo mogondo, amatoke iga are gosarigwa, amaria are koagoranwa korwa orongo aya aiterwe bono obororo bore oo, nonye eng'ombe chiare gokamwa mpaka omonto aenigwe. Mochie oyio morembe tore gotoka ororo, Abanto bagoserekea, Endagera yare korosigwa omochie oyio. Omochie oyio abanto bare korosia endagera korwa isiko, bareta omochie oyio abanto bacha koria. The same as nonya ndiri rituko riria omonto are gotindekwa, nerongori bagere kobogori gocha, eye mogacha gochenchi ng'aki, ng'a renta, ng'a tiga torusie erongori, erongori chibe chibesa. Abanto ba kare mbamanyete ng'a besa eriaruerete ase erongori riare koretwa omochie oria, abanto bacha konywa, ekoraba mbare aba bagokora ki? Bakwareka. Rituko ri'okwareka, ri'okwabusa enyomba na kera na na kera egento ndiarengeo, riria abanto bagochia kogengerwa, bono nari bakwabuserania, bagenda baruta ri nonya na egubi eria, embere eria igoro ng'a bono kwaye. Kwaheri. Nkonyarekana yarenge ng'a buna bono abana abake nabo barabe embeba oyo okure. Nabo bakairirwe aria ase embera banywire erongo oria, basiberigwe erongo oria ona ribare ebe oyo okure. Ng'a nonye nintwe abanto abanene ekero kware konya konyora okonya korota omonto rioka rioka okure, gose nomonto bw'efamiri, gose nomogaka omino, gose nomwana oo, gose nomong'ina omino, gose moka oo, Abagusia bare goteba ng'a okoenda osibire okoriera endagera embeire erimo, egusuti nario chindoto echi chirakore ki? Chiraere. Nonye mpaka bono iga omanyete binto mbire nabio biare gokorekana rero abanto babwate gose eri, nonye ekero riso riare konyegera mono. Abagusia bare goteba ng'a risune ekiagera igo ekero kwarisunyire, kwasunire, ori- okorikanya ng'a igo bire rombire bigocha koba within. Yaani ebimanyereri mbirobio biare koba gochia ase amakweri. Mm. Bono naki eki togotebera ng'aki omogusii tiga anche intwe torarora ase togosaria ase ebuku ande onsi machiko ande onsi tokobuna lakini omogusii bweka otagete gotiga eculture yaye gose otagete gotiga chingencho chiaye. Twe ebinto ebi etire na chingaki makomache ntwachirare abagusii nabo bagokwana yes kaa. Eeh abagusii lakini rende naende echinchera chiria bagokora chiria chi'egekoro giaito ki'omogusii, nigo chiare korenta oboamate obuya gocha ase abanto, naende abarabwo bemanye ng'a barabwo mba mbarabia. Kware gochia ekero omogaka oria are kogenda igoro aria, egento kere bare konya gokwana iga ekero bakorota obosuku niga, naki bono naigwete ba eh? Chogwi. Chogwi. Chogwi eria ekero nabo naboretie natebetigwe ng'a eng'ira yakorire ki? Yararia. Bono eke nekemanyererio ekiya barabwo barabwo noe nonye na ekero bagokwana ekegere gose ekero bagokwana omwonwo bwonde bwensi nabo mansa aye moino akoenda toro ororo ekero ebirero biabeire. Nabo bagokwana omonwa obo batari gokwana kegusii. Lakini togochi gocha gusii iga iga, omonto ochi gokwana ekegusii mwachaka ng'a kwana egeswahili, chikabira nchire igaa, lakini intwe ekero tokwana ase chikabira echio, ntori gotamburigwa buna ntoro. tomanye enchera eria onsi toramanye toigwe. Tomanye ekegere, tomanye ekemansa ee, tomanye egento omanya, barabwo bagokwana egento kia, buna bono joy eria, abanto abange mbamanyete ng'a joy ninki. In fact abanto Lakini ekero bange twachete koboria ng'a ki, ekero bachia goteba ng'a bakorutwa obosubwa niga, joy. Nonye na omogaka oria by the way ase ebirere ebinge achiire, neba Mboikoyo, neba wapi, tanya koeba gokwana egento keria. Goika are bakotera, lakini naende agotera ekegere. Eeh. Bono tari Johana agote ng'a omogusii, tiga tobwate chingencho chiaito chigere chitwatanane korwa ase abanto bande ng'a ki? Intwe mbarabi. Ekiagera nonye na ekero okogenda ase indogosi na ekero ogokwana nonye na egesongo okwane ege- egeswahili, nabo abanto bakomanya ng'a oyo na omogusii. Nki gekogera bagokomanya aye ng'a na omogusii? Kotogokora chingencho chiabo chi'ekegusii. Naro omosubati naro okorokwa Hilda Momanyi, Ore omoteneneri bwe department y'emari chinsemo chia America, Minnesota by the way, mosubati gete iga Orkilde momanye, nacha Kenya iga iga agoteba achiete America kabwate emiaka kianda, lakini ase emiaka eyio yonsi pi, tanya kweba ekegusii, nabo igo agoteba egeswahili kiaye nkeri buya buna ekegusii kere, naende agateba ng'a abaibori ng'a ntobasa kweba ntumbarabie, mwaka Obama ekero. Ekero obeire omoraai, Obama obeire omoraai America emiaka eye yonsi pi, lakini nairaneti Kenya korigia ng'a ng'ayie egeko, ng'ayie heritage yane ng'ayie ere, ng'ayie roots chiane chire, nere egeko kiane ng'ayie. Ng'ayie kere, ekiagera ekero otamanyeti egeko, nabo baria abana baria tokorara amo aria chitaoni ng'a chichokora, yaani omonto otemanyeti ase akorete ki? Ase arwete. Lakini nobwate Nobwate ase orwete, no, emeri yao nebwate ase erwete, enchera teyio orebache, naende tari ase goekonyora tokonyora nonya na amaakwa amange ase eng'encho tokoebachera ekegusii giaito. Yes. Ne ching'encho chiaito chi'omogusii, bun- ekiagera nchiatananire korwa egesaku nkeiyo, ere atatigete okoambeka obwekani ebinto bibere bitato, buna bono keria kiabete aria, enguba ne riti, Gese masio buna omogusii, keri mwaroche aria chiombe chikorera abagochiraga amakwa amatima abande bagakana gochibeta bare, na omogusii nabo arenge gokora ki? Nabo are gokora ekero omonto omonene akuure naende obwate enibo. Mpaka ebinto binde mbirobio biare gokorekana bi- bikogera bikoreta obwamate gocha ase abanto bamwabo. Chieri chiasombirwe Eh? chiaria. Chieri chiasombirwe lakini Intwe omogusii toncha goteba ebinto binde biaetirwe ne chingaki. That is why inche nare goncha gokobora ngoteba ng'aki, intwe buna omogusii, buna bono omogaka Nyachae ere twabwate gusii, okorete, origete history, na abande eeh nonye barengeo, lakini nere obe obwango iga, ototigerete history ng'a nomogaka obwate omosimamo. Onye gotake, naende ere omanyete egento kiagera namoinyora. Ekero agaikire December buna bono, iga agachire Nyantura akaria, abana abamura bagenda basarwa, batererwa ekegusii, Nyachae okorete ki? Oroo. Akorete abanyagitari, abana basarwa aria Nyantura ko, kera omwaka akore ebigusii, barokigwe maiso marore buna omogusii arenge, naende batererwa buna omogusii are gokora ki? That is why nagenda namwenyora ng'aki, inki? Ekero arwo Bono tokare kominyokanigwa echi chinsemo gete chiamang'ana gete atakonya omogusii, naende eri naki ekorera esiko y'omogusii etagete koera. Onye totagete esiko y'omogusii yairane omogusii ase omogusii, goika toirane toche eculture gose toche chingencho chiaito chi'omogusii. Ase eng'encho nchiabwate chinchera chiaye chiare kobagwa. Onye onyora omomura omonene oeirwe oeirwe ritimo na enguba, are bono nere omokwaneri bw'enka eyio, igo torochi bono amasikani achakire? Onde bono. Bono amasikani akogenda Naye bakagenda ense mentality yaye yachenchire. yachenchire. Buna Lakini bono bono. ekero togosiria amasikani aria omogusia are korwa gochia ase efamiri, twachaka goteba ng'a ebi biaetire ne chingaki, that is why amasikani aereire baka ekegori eke bono tore. Nabwate ekero togochia gokora, chinguru chi'omomura omonene ase omochie nchire chiarenge ase omogusia. Omanyete korwa kare, Omomura omonene igo are gotiina na ise, ebinto ebinge ise igo are komooro, nere are komoreta ime. That is why kwagekonyora ng'a nonya na omwana omomura ekero abana abaiseke bare gotoka enyomba batokire goetania babere batato, baya nonya mpaka bane, omogaka tare efamiri eywo nabo erarete ribere, ere abamanyete abanto abange bagete ng'a na omong'ina okoreta aba abana. Yeso agatebia ng'a, Abana aba moraboka naende kwanyora omogaka ase Dabaisi, gochia enchiri y'ekerengere ng'a tiga ndete gose oyo naonchore, orente nonya omong'ina o kabere, gose naonchore, ekiagera omwana omomura nobw'engencho sana gochia ase omogusii. Igo omomura omonene ase engencho bare gokiina na ise, naende ebinto ebinge na ise, ise iga are komoerekesha. Naki keru keria kebwenerete gokora buna efamiri, naende nabwate obobisi obonge goe korwa ase ise, enchera ise are komotebereria, naende enchera ise are komobo komobeka. That is why okonyora ng'a. Abang'ina bande nonye baroo, onye omogaka orwo ore oo omomura nere omonene nere okoegwa chinguru echio. Gaki naende bono igo ngoika baria bateba ng'a omwana omoiseke nere ore omonene ase omochie, aria ase agochia konyuomwa nere nkonyora arenge nabwate amamlaka ete ase eng'encho ere inge omoibori ninche nakinete age. Nonye nigo iga nkoegwa are isiko yaye omoiseke omonene, tatiga tari koegwa ribaga rinene. buna omomoraeire, ekiagera omomura oyo nere okobagera nonye nkende kiarengeo, nere okobagera abamwabo. Nonye omwando omogaka atebete ng'a gento gete gekorwe, nere ogocha atebe ng'a ki omogaka iga atebete Manye iga omanyete atebete. nonye egento ngiakorekanire mochie oyo neba omogaka na omong'ina karo, omomura oria omonene atarache nere aborigwe ebi- ebirengererio biaye. That is why kware konyora ng'a nonye na ekero obo- egento keria tokoroka egesero, Ekero oboribu gare kogeswa, gose ekero eng'ombe yare gotoka yabiarire ekiagera eng'ombe nere ekobiara, amabere aria are kobekeranigwa amanoga, kware konyora ng'a onye omogaka taiyo, omonto okobachakia gose ogotongora na omomura omonene. Okay. That is why okonyora ng'a omomura omonene akoegwa ribaga ekobwatekana na okogania kwa omogusii buna kwarenge ng'a nabwate ribaga rinene, naba buna arabe. Nabo morabe mo omosike lakini Ecommunity nere emanyete ebuinike ase kende gionsi batagete koborigia omochie goika baratebe ng'a omura omonene goika akore ki? Goika atoke oo. Okay togochi gokora ebinto mbirentete ong'ira ase bibere bitato togochi gokora ase eng'encho in part one tore ntoche tobaretere part two any other time. Ogokwa ko kwe family omogaka ekero akure ng'ai akobekwa, omong'ina ekero akure ng'ai akobekwa, omwana omoiseke aise gokwa otarasoka. Ng'ai agotindekwa omochokoro gose omwana omoiseke anyore omwana nka atarasoka, ng'ai agotindekwa ase omochie naende ng'aki bakorokwa. Bono omogaka ritang'ani ekero are gotoka okure, nigo are kobekwa ero, eira ero mogokoroka sitting room, naende rika rende esanduki nchiarenge oo nabo are kobekwa iga ne chisanduki mbwango chiachete. Ekero rituko agosokiwa korwa nyomba aria, achia gotindekwa, nigo agatindekirwa okoboko okorio, lakini ang'e nenyomba, okoboko okorio ang'e nenyomba, abwo nao are gotindekwa. Space chinde chiamanya gotigara gocha maate, abana abamura bare gokora ki? bare gotindekwa. Tokogenda omo ensemo ya omong'ina nigo are gotindekwa ensemo ya ya okobee. Naende egare kobekwa erumu ya ime, aria ase bare kouta rearechi rende mogondo tari kouta rakini buna aria ase bare kouta okoboko okobe erumu eria noyo akobekwa. Ekero nere agosokia korwa mambia nyomba acha koenigwa gose acha gotindegwa nigo akabekirwe nere ang'e ne enyomba okoboko okobe rakini ang'e gochia nyomba egere orwe ribaga gocha maate aa. Omwana omonyaroke ekero kare are gotogosiriria obogima ataragenda bwoye, iga are gotindekwa isiko ye compound. Isiko ye compound are koirwa edistance yaani obotambe ake otindekwe gochia maate. Naende nomwana omwo nere toke ng'a onyorire bono oyio nomochokoro bwa omogaka. Ase gotoka ng'a onyorire omwana, mochokoro oyo naende taragende, nere baada agotindekwa isiko ya compound. Egeneration eyio ya abana abaiseke bataragenda chimbwogo, nigo bare gotindekwa isiko ye compound, ng'a esababu abwo nabaise Aba isiko, naki kiakoera batindekwa isiko y'ekomba onde. Igo kera omonto nabwate buna bono bagaka nabo batagete goferi naki that is why natete omogusii natagete ache airane magega koinyoria. Okonyora nonya na abana aba abake ekero bakorigia ase bagotindekwa omogaka kwanyora ng'a goika bakoira time konya koboria ng'a ng'ai ekiagera mbamanyeti. Nabo oranyore baremire ase omong'ina atakeire gotindekwa. Banyore obe omong'ina nere okwete otakeire gotindekwa, banyore batake, ekiara barabwo mbamanyeti barabwo nokorema gwo gwoka. Ekero omogaka oyo Raila akwete, omomura oyo igo omonene bwa Odinga oyo ore Oburu, arwete Nairobi akagenda aria kang'o ka Jaramogi achie kobaorokia ng'ai etakeire embera y'omogaka Raila ebekwe. Nomogusii nere nabo are igo. Ekero nare koboria yarenge ng'a nekemira kiabo yarenge ng'a mpaka agende naende botuko achie kobaorokia tari mogaso bagende naende botuko achie kobaorokia ekero abaorokia bakamanya kobeka e- esign bakamanya gotenga ng'a obotuko boria obogima okorokia ng'a aiga nonya togocha kobeka omonto oyo kumbe eke- ekemira nkere oo abagusii timanyeti nkegokera toko tokoeba ekemira giaito onye tokora ng'a efashion yaerire twachenchire twabeire abanto totakeire kobwati ebinto bia kare. Gose bado mbare bagendererete gokora as much as abande abange batigire? Abanto abange batigire naende bono egento kegotosiringia tinda tindibwati siasa na kanisa lakini amatuko aya era gochia magega abande ngokora barenge ebimira nabo bare ekanisa bagocha barangeria abanto bamwabo baye ng'a na egento gete bare gokora esere egete kumbe ne chisokoro bakorosia. Lakini bachia bacha ase style gete ase eng'encho y'ekekanisa, nigo abwo omanyete obwenerete kobabera open otebe ng'a ngento gete togokora. I think naende egento kegokera nkoinyora, nonya na eserekari nemanyete ekemira nkero, ekiagera nkorarora ande abasigari bare seito iga iga, ekero baanore north eastern aria, ekero amamocho gete abeire, gose ne ma- ma- machambasi abachire a- o atokire ng'a oitire nonya na erichambasi erimo, eserekari ekomoa ribaga. Bakacha bagasoba, acha gokora ekemiira. Eeh no ne ne eserekari nemanyete goika ache bagasoba acha gokora ekemiira. Ekiagera twarorire abange, naende nkobaboria tore, oteba ng'a yaya buna amato arenge North Eastern aria, nabo naye tokoroche korwana na amajambazi ao chia Al-Shabaab, ngatungora oyomo. Bono eserekari yang'eire ribaga. ng'iraneka, Nkobani. inche kwerosia. By the way inche kwerosia. Naende nkorora ore nonye ekero omonto abwatirwe airwe nonye police station eseli ekero akorwa incha bono ngocha ne- nagumia ekero nonye na omokristo ekero abwatirwe okoigwa okorigia egatuani ekarabu ng'a ng'ai moroche etuani endabu inche kwebangusera naye na- nachiete polisi nkabekigwa eseli ime bono tinkoenda nsoe nyomba igo onde nkorete ki? nde omomwamu. Ebinto binde nki tokoebachera. Nonye Lakini na- namariko. ebinto bire bere open ebi gento ogokora gento ogokora. Nonye namariko ekero okorigereria eh, Abraham ekero agotebiwa ng'a genda orue omwana oyo ogo Isaka, gose eye ne sacrifice Nyasae aratete kora ng'aki genda orue. Ekero abe omwegenwa, amobekire mpaka igoro aria, Nyasae akamotebia ng'a mm, Egento eke maye. Egento eke maye gago. Eh. Bono kora ki? Kora ekeng'wanso Kora eke. ekeng'wanso Igo eke. bono ebinto mbire biarenge nonye na ase amariko, nere ng'a twatagire kobeka efashion gete ya edini, tobe korusia eh, eh, eh, eculture. Ekari, chingencho chiomogusii totagete korusia, torete edini tokuneke igoro, lakini maega yaye twebisete, ebi togokora ebire mamincha na edini. Ekiagera nkobogorire ritimo na enguba, koira chiombe getunu gocha korera omonto omino nki gwakora ekeminto nkeya gwakora ekebi. Koegwa enguba ne ritimo ng'a naye naye omura omonene na omokwaneri bw'enka eye, nki magosokia aro? Taiyo. Ko ko koiraneria amaraba aro ng'aki bono motanya goteba ng'a aetirwe ne chingaki ekiagera nkorora nonye mpaka bono iga. Abapastor babe abasasiroti nkorwa bare ribaga efamiri yatang'ana koruta amaraba. Nki ero motaratebera ng'a ebi biaetire ne chingaki? Ekiagera ekero omogaka are koenigwa, omong'ina iga are gocha orutera omogaka ebigokoro amaraba na ebigokoro gochia maega. Nonye rende baonchoirera ere bakare kobora kobekerwa ne egechiko, barusia na okoboko bakora ki? Baruta. The same as ekero omong'ina are gotoka ogure, omong'ina omogaka iga are koirwa moturuguru ye ye ye embera Gosiara amaraba aria nebigo korwa gochia magega ng'a etwarwete esira iraba naende koera nde esira ira ere esira iriba. Tesema ase na abana. Ebinto ebi bionsi bono rero ngokoreka bire nonye bigokorekana bitari gokorekana engencho eria omogusia yarenge lakini nkobeka bare amaraba abasasiroti babe abapastor nkorwa bare ribaga ng'a efamiri etang'ane koiraneria oyo mwabo amara Abanto bande bamanye koiraneria inki kera kimotaragakanera ng'a riria riaetwe nere chingaki. Ekiagera ebi mbira binkobirora tore binkokoreka nabire mpaka bono. Nonye nogoaka ekamau, okonyora ore nonye ne nomorangeri pastor ache gosabera ase oyo ase egekamau geko geke oyo omwabo ago omonto akoremerwa gose na embeera. Pastor goika atebe ng'a ing'o ogoaka egekamau. Kanga pastor tari gotenena ake ekamau ekiagera twairaneria rende ekanisa, pastor ake egekamau. Igo tiga twancherane ng'a eculture yaito ntotagete koyetiga isiko buna omogusii, bwebae ebisaku binde bigenderete koyeagacha. Oyino agosa kogenda oo bono iga, ebagendete kogenda manyatta, egesarate keria kiabo gekorokwa manyatta. Abamura banyiomete nini na nini bono iga bakogenda manyatta babe ere gose na omwaka omogima bamache gosoka, baegwe ekegori bono, baegwe erieta erimo bonsi pi, rieta riria okoigwa bakoroka ng'a esibweni, nini nini, amarieta naro bakorokana, barabwo bado manyatta yabo nekorete ki? Bakaba esimigwa babo abanto baria babo abanene abanene nonya na abatari bakogenda bache kobarora ense bakarimanya so naintwe buna abagusii tware ekero togotiga chingencho chiaito anga bono ntobwate nonya na egesara tagete ase tokogenda abanto naintwe abasongo bareta chibeso Yeah by the way by the way tiga togorera abwo lakini totebane ng'a emegiro ya amakweri niga ere etake yatakeire kobwatigwa mono Ase engencho ekero omonto akure naende tari koirana, naende na ensiko yaye ya omoerio ogocha koirana naende mocha komokorera ensiko yaye, buna abande tokorora bagotindekwa naende bacha koinyora ng'a intwe twamotindegete buya, tiga naende tochake bono buya. Arama ogochi komorusia inse aria ng'a bono tochake komoyegoya buya. Tiga ng'a omonto aigwe amasikani aye na ekegusii buna kegoteba, omonto aenigwe. Nebinto ebi ebinge tokonya koira ng'a twagorire amaremo isiko, twairire abanto, abanto bagochandana na abanto abataka. Abanto aba amanda amanene amanene are ogakoirwa ase obatindi kotwa okoigwa gose kina nkero ororo. Na amaremo ogabwate chirara chinse lakini iga akoirwa mpaka ase obo muna ekemira kiabo kegoteba. Yeah. Natengera nonya na omogaka oye ekero are koreta, mosa korigereria korwa Kasarani nini nini ebinto mbire bia twabache tumari biakoregete. Yeah. Buna abanyene baare goteeba, Mm. na eserekari nabo yakorete ki? Yabwatete. Tiga tokorera agwo, lakini toinyore ng'aki amakweri aro namakoro, naende goika toirane egekoro ki'omogusii. Alright. Erio mono mwanche morigereria ah, abairi gagotorigereria eh, ine emegiro y'omogusii buna ne ching'encho chiaye chiarenge part one. Ntoche gokoreta repatio. Naboigo onye kobwate mabori ande onsi igoro nki oganetie tokwanere ase amang'ana y'ekemira kiomogusii nabo kobori riswari ase comment section gose obori goeta rinamba y'esimi eywo erege agwo ya studio eri tokwane. Naende onye gotari gokwana nomache straight nabo abaege ribinto bibere bitato iga biasinyire ase efamiri yago nabo gokwana nere goeta rinamba y'esimi mware komache nabo korwa rinamba yago y'esimi. Namba yane y'esimi igere zero seven. sixteen sixty ninety twenty six zero seven sixteen sixty ninety twenty six nabo togosanga bibere bitato ase eng'encho y'okoagacha omogusii oito. Alright naende namba eyio nebwate mpesa oyo oratake komo appreciate in any way nabo okomo appreciate ase eng'encho ya okonyara gotosomia ekegusii eke iga ase enchera eyemo gose eyende. Mark naitwe nkoroke tugetomerana ase omogano ogocha, genda go subscribe ime ya Gusii Boys.